Shane Williams, Grêt cael ti ar y rhaglen, yn enwedig gan bod Cymru newydd orffen cyfres y hydref. Yy, yn gyffredinol, be wnei di o perfformiadau Cymru? Wel, i dechrau, maen nhw wedi ennill tri mas o pedwar, so mae'n rhaid i chdi bod yn positif am 'na. Yy, record i i tîm Cymru hefyd, so yym, fi'n positif 'da 'na. Yym, ie, ddoi gêm fi'n credu, yy, yn enwedig y gêm Japan, o'n i'n tym' bach siomedig gyda. Yym, tibod, dylen nhw wedi pigo chwaraewyr arall fi'n credu. Yn rhoi cyfle i i gyd i cyp- cwpl o chwaraewyr ifanc i dod trwyddo, ond hefyd y perfformiad yy yn itha wael gyda lot o profiad ar y cae. Yy 'r un peth â Awstralia fi'n credu. Yym gêm gynta ma' Gymru wastod yn dechre yn araf ond yy o'dd y gêm 'na i gyd Awstralia so siomedig dyna. Yym. T'mod, s- so chi'n mynd i ennill dim by- dim byd yn y y yn y Hydref. Chi'n chi'n e- ennill pethe yn y Chwech Gwlad. So ma' amser perffeth i dod â chwaraewyr trwyddo. Enwedig y gêm Japan. Odd y Japan yn perffeth i i i dachre Keelan Giles. Dyw Cuthbert ddim we- wedi bod yn ware dda. A Sam Davies yr un peth. Ma' Sam wedi ca'l tymor arbennig gyda Gweilch, so falle d- dyle e wedi dachre cyn Anscombe. So i fi t'mod ma' Rob Howley wedi colli mas am fach 'na achos welodd neb yy o'r cefnogwyr Cymru Keelan Giles ar y cae am am am un eiliad a welon nw twma bach o Sam Davies a bois fel 'yn. So 'na 'na'r amser perffeth i i defnyddio bois hyn yym a dylen nw wedi dechre. O ran Rob Howley te, o'dd e'n poeni gormod amdano fe'i hun o bosib na datblygiad Cymru fel tîm? Y problem odd y game Japan na. Odd odd e'n jyst o- o' chi'n gallu weld odd e moyn stats e odd e moyn ennill y game na. Ie. Be' bynnag. Odd tîm profiadol ofnadw mas na. I fi odd odd amser perffeth i i gamblo tymed bach achos t'mod o- odd 'na beth yw'r yr y geme o Hydref chi moyn defnyddio pobl chi moyn gamlo tipyn bach achos chi'n edrych mlan am y am y chwech gwlad a chi moyn weld chwaraewyr dod trwyddo so yy gan weud 'na siŵr o fod bydd Warren Gatland lot i weud hefyd mewn mewn yy y y dewis yy Rob Howley o'dd e'n wastad t'wod dyw e ddim wedi yym jyst gadel Rob yy ar ben ei hun a'r tîm a a ddim dweud dim byd o gwbwl ma' a m- fi'n gwbo Warren Gatland fydd lot i fe yn gweud beth bynnag sy'n digwydd ond t'mod Rob Howley sy wedi cymryd stick A nawr bo ti wedi ymddeol, be am hyfforddi te? Ti'n meddwl rhywbeth ma Shane Williams eisie neud? A, yy, ie, o'n i'n isie, isie boi'n hyfforddwydd yy pryd o'n i 'di yy gorffen rygbi ond y problem yw fi'n ry fishy. Yym t'mo' ma' t'mo' ma' fi'n busnes 'da fi, t'mo' busnes olew 'da fi, fi'n neud 'na yy yn yr wthnos. Ar y penwthnos fi'n neud pethe fel teledu, radio a a a pethe arall hefyd. So fi'n fi'n fwy fishy nawr na pryd o'n i'n ware rygbi so

y chwaraewr gore yw yy Mister Gareth Bale a a tîm gore Cymru hefyd a hefyd odd odd Gareth wedi roi bŵts i fi yy wthnos dwetha efyd so so ma' raid fi weud Gareth. T'wod o- odd Keelan Giles yn glos iawn i i Gareth Bale i fi hefyd achos m- t'mod yy yym i weld y ffordd mae e'n 'ware mae'n 'ware gyda wên ar wyneb pob tro mae e'n 'ware mae'n dwli. Ti'n atgoffa ti o ti dy hun? Y- ydy, tymed bach. T'mod, pob tro o'n i'n ware o'n i'n o'n i'n o'n i'n dwli jyst bod ar y cae. O'n i'n dwli ga'l cyfle i i twtsio bêl a neud rwbeth gyda fe. A ma' Keelan yn neud yr un peth. Pob llun ch- yy chi'n weld o Keelan Giles mae'n wenu. A 'na be' ti moyn weld. Mae e'n joio rygbi. Mae'n joio cymeru chwaraewyr arno. A o'n i'n 'r un peth. T'mo' ma' n- ma'... Falle mae 'di sgori fwy cais na fi ond yym na, t'mod yy fi 'di mwynhau weld y gweilch a w- yy a weld Keelan Giles yn dod trwyddo hefyd. A cyn i ni orffen, o' ti 'di sôn fan'na am y Euro, ag uchafbwynt y flwyddyn i fi o'dd ffeindio llun ohonot ti gyda cefnogwyr Cymru yn y stadiwm. Gwed y stori tu ôl y llun yma i ni. Peth oedd, o'n i lawr yn Bordeaux, es i'r gêm, a es i'r toiled a weles i'r crwt 'yn yn yy, wel, yn cysgu. Ie. So o'n i'n meddwl wel f- swy'n ga'l un. Ie. Ma' raid e weld y gem. So es i draw fe on' yy cyn y llun ca'l cymyd 'i wti pum munud o'n i'n jyst trial yy Codi e? Codi fe lan i weld y gem achos odd Gymru'n ennill efyd o'n i'n meddwl t'mod chi'n myn' i sa'l mas myn 'yn. Ie. Ond beth bynnag o'n i'n trial o'dd e'n ffili codi lan. Dath un o ffrindie wedi dod o'dd e moyn cymeru llun so nes i'r yy wel